Gojalaryň ýaş soňunda mydary men rupiýa. Adamlar güýjüme, erkime boýun. Salýaryn başlaryna müň dürli oýun. Hiç haçan göwnümi ýykan dälirler, meniň diýenimden çykan dälirler. Bütin dünýä zulumyma tabyndyr. Bir zat diýsem, aýdan sözüm kanundyr. Dünýäni düňdermek ýanymda hiçdir, meniň güýjüm ýer şaryn üýtgetýän güýçdir. Adamyň häsiýedi baglydyr maňa. Ähli diýenimi etdirýän oňa. Ony döredýän-de, bozýan-da özüm, ony eredýän-de, çözýän-de özüm. Men Rupiýa. Eger şu dünýäde Taňry bar bolsa, Taňry mendirin. Söýgi bar bolsa, söýgi mendirin. Din hem bar bolsa, din-de mendirin. Hakykat men, güýç-gudrat men, Huda men, pähim-paýhas, zowlu-sapa, pida men. Şu dünýä men, o dünýä men, eşret men, şatlyk, Gülki muşakgat men ezýet men men rupiýa Sesim keramatly lezzetden doly Dünýäde ses bolmaz meň sesim ýaly Gözel gyzlaň gülküsinden näzinde Miridan gaň sitaranyň sazynda Şeýle lezzet barmydyr? Tüýdügiň dombraň dürli sesinde Dünýä owazlarynyň ählijesinde Şeýle lezzet barmydyr? Ýedi notaň hemmesinden ötüren iň lezzetli sekizinji nota men. Eý, siz gita uýýanlar, çanda, sabda-şada hormat goýýanlar, Hudaý diýýänler! Mahabharataňy teswir edýänler, Ramaýanany söýýänler, diňe maňa alkyş okap, meň wagzyma gulak goýuň, meň öňümde tagzym edip, meni söýüň, meni söýüň. Öldürýän-de özümdirin, galdyrýan-da özümdirin. Güldürýän-de özümdirin, soldurýan-da özümdirin. Agladýan-da özümdirin, güldürýän-de özümdirin. Hoşboý-da özümdirin, bedroý-da özümdirin. Men rupiýa. Maňa näçe ýigrenç bilen baksaň-da, gurbaga dek tumşugyňy kaksaň-da, meň garşyma pitne turzup çyksaň-da, etjek zadyň ýokdur, dünýäň zory men. Ülkäň rajy men, zemin dary men, Ähli höküm darlaň höküm dary men, Dünýäniň taňrysy biri bary men, Men, Rupiýa. Hudaýda-da ýokdur mendäki ýaly, Şeýle haýyr-kerem, şeýle sahawat. Hudaýda-da ýokdur mendäki ýaly, Şeýle hoş zybanlyk, şeýle mylakat. Geçip gitdi, ham-hyýallaň döwrany, Meniň döwrüm üýtgeşdirdi dünýäni Meniň döwrüm, täsin işleň zamany Ýeke özüm bütin dünýäň soltany Hemme zatlar dyza çökýär öňümde Hudaý dagy nämejikmiş deňimde Men rupiýa Jügüňde men bolsam günä ýokmaz hiç Taňryň özem diýenimden çykmaz hiç Nirä gitseň meni alla gidiber näme etseň edeniňi ediber Adam kellelerin kakyşdyrjakmy Ýagyn erdip süňgün kakyşdyrjakmy Ýada döwletleri çagajyk ýaly bir birine çakyşdyrjakmy Isläniňi ediber. Gorkujy bolma, wyždany-ynsaby ýadyňa salma. Dünýä bir bazardyr edeniň etgin. Aýallaň namysyn depgiläp gitgin. Lezzet al dullaryň nalalaryndan, uluň ýetim galan balalaryndan. Lezzet al gojadan, işsiz, hassadan. Lezzet al hasratdan, gaýgy-gussadan. Älemde gaý turup kyýamat gopdur. Isleseň günüde okundan sypdyr, Bileniňden galma edeniňi et, Diňe meň güýjümden taparsyň medet, Dünýäde deňi ýok hümmetim bardyr, Taňrydan ozduran gudratym bardyr, Men, Rupiýa.